Ульян татарлары карантин булу сәбәпле илдәге вәзгыять үзгәрде, чикләүләр кертелде дип кул кушырып утыра торганнардан түгел. Ел башында ук автономия өлкәнең татар мәдәният үзәге белән берлектә Китап елы уңаеннан дистәләгән чаралар планын әзерләде. Гыйнвар аенда мәдәният үзәгендә аны ачу тантанасы узды. Шунда ук татар китабы тарихына багышланган интерактив күргәзмә ачылды. Соңрак Татарстан язучылары катнашында өлкә татар язучылары үзләренең чираттагы форумына җыелды. Ел дәвамында Казан кунаклары белән берничә кызыклы очрашу, остаханәләр дә оештырылды. Ә бүген инде семберлеләр өлкәнең иң мәртәбәле үзәк концерт залында узачак Татар теле һәм мәдәният көненә җыелды. Кунакларны килеп керүгә Атда Тукай һәм Муса Җәлил бюстлары каршы ала. Алар янәшәсендә үк татар әдәбияты елъязмасы башында торган Кол Галинең Кыссаи Йосыф китабы куелган. Бүгенге татар теле һәм мәдәнияте көненә килгән семберләр китапларны кулына алып кына түгел, ә шушы үзләре зурлыгындагы китаплар янына басып фотога төшү мөмкинлегенә дә ия булдылар. Ә менә болар исә төбәкнең татарлар күмәкләшеп яши торган Иске Кулаткы районында 90 еллык тарихы булган Күмәккеч газетасының 60 нчы, 90 нчы еллардагы төпләнмәләре. Аларда район тарихы гына түгел, ә шул чорлардагы, андагы тормыш, шунда яшәүчеләрнең гомер юлы да чагылган. Бүгенге бәйрәңмә килүчеләрнең кайберләре анда үз танышларын да эзләп тапкан. Мени доярка эшләгән, дояркада эшләгән елларны мени шунда язганнарны таптым. Ничәнче елгы газетлар бу? Бу, бу 68 нче елның.
Таныш кешеләрне таптыгыз инде? Таныш кешеләрне таптык мени. Мәдәният сараеның зур фойесында китапка кагылышлы нинди генә күргәзмә эшләми. Менә болары Изге Коръән китабының дөнья халыкларының егерме биш телендә нәшер ителгән басмалары куелган. Алар арасында француз, инглиз һәм фин телендәгеләре дә бар. Ә тамашачыларны иң җәлеп иткәне, ул бер мең тугыз йөз унберенче елда басылып чыккан, бер сантиметрга ике сантиметр булган гарәпчә басма Коръән китабы булгандыр. Ә Татар мәдәният үзәге музееннан китерелгән бу күргәзмәгә исә танылган татар язучыларының автографлары, ягъни култамгалары язылган китаплар куелган. Алар арасында татар әдәбияты классиклары, узган гасырның танылган язучылары Әмирхан Еники, Хәсән Туфан, Гомәр Бәширов, Мөхәммәт Мәһдиев, Туфан Миңнуллин, Робит Миңнуллин бүләк иткән китаплар да бар. Алар белән янәшәдә Ульяновскида яшәп иҗат итүче татар язучыларының китаплары да куелган. Алар өлкәнең Өмет газетасы базасында 90 нчы еллардан бирле чыгып килә. Күренеп тора, халык мондый чараларга, үзара аралашу, сөйләшүгә сусаган. Ә сөйләшү һаман шул ук, ковид, хезмәт хакы, бүгенге халык санын алуга барып тоташа. Переписчикларны көтәбез көн саен без. Әле минем балалар Владивостокта калды служитлар, анда калдылар. Аларга да соңа киттем. Балаларын, икесенең дә ир балаларын яздырсыннар татарлар иттереп. Кечкенә малай Роберт әйтте, әти обязательно малайны үзем татар иттереп яздырам диеп. Хатын татар түгелме әллә? Хатыны татар түгел инде шул. Аны кем уйлап чыгарган нишәрләр татарлар? Без элек-электән әби-бабалардан калган чын татарлар дип үзебезне санап яшибез. Без мишәр дигән сүзне бөтенләй белмибез дә. Менә Казанга укырга кергәнәсе мин инде менә э, мәктәпне тәмамлап Казанга укырга кергәннән соң э, мишәр кызы, мишәрчә сөйли, мишәр кызы дигән сүзне ишеткән идем. Менә шунда гына ишеттем мин мишәр икәнлегемне. Монда Яшәгән вакытта кешеләр бер-берсенең арасында үзләре мишәр дип сөйләшмиләр, андый сүзне ишеткәнем юк. Без һаман өйдә дә татар, татар, татарлар диләр иде, кечкенә вакыттан да. Бәйрәмгә татар калфагын киеп килгән мәдәният министры Евгения Сидорова Китап елы уңаеннан Тукайның Туган тел шигырен укыды. Никто не сказал лучше, чем великий Габдулла Тукай о родном языке.

А сказки бабушки потом я научился понимать. Тантанада Китап елы уңаеннан башкарылган эшләргә йомгак ясап, һәртөрле чаралар уздыруда катнашучыларга бүләкләр тапшырылды. Шәһәрнең Бердәмлек исемле унҗиденче милли китапханәсенең татар бүлеге мөдире Гөлфия Сәмигуллинага Татарстан Мәдәният министрлыгының Мәдәнияттәге казанышлары өчен дигән күкрәк билгесе тапшырылды. Татар китабын чыгаруда, аны укучыларга җиткерүдә эшләүчеләр һәм актив язучылар Бөтендөнья татар конгрессының Рәхмәт хатларына һәм бүләкләренә ия булды. Бу көнне автономиянең елга бер тапкыр бирелә торган Габделҗапар Кандалый исемендәге премиясе лауреатын да игълан иттеләр. Ул, шагыйрә, Нур татар халык театры җитәкчесе Җәмилә Мифтахова. Барлык котлаулардан соң Казан бию ансамбле үзенең иң яхшы биюләрен семберлеләргә бүләк итте. Ульяновскидан Рәмис Сафин, Татарлар.